גוטן מארגען, מיטוואך פרשת תולדות, אונז גייען מיר ווייטער גיין, אבער אגעין איך וויל דאנקען יעדן איינעם וואס געבט מיך די פידבעק, און ס'איז דא א נייע זאך וואס איך האב געמאכט העשטעג HDYC How do you hug? און איך האב באקומען פיקטשערס פון מענטשן פון איבעראל אדער פון דרייווען און די אפיס, ווי טוסטו וואס די וויאזוי מאכסטו דעם חאג וויאזוי לערנסטו דעם חאג, און עס איז ממש א א קידוש השם, כ'האב באקומען פיקטשערס און ווידיאוס און טעלעפאונס און פון איבעראל, ביז די עולם האקט שטיקער בלכתך בדרך ושכבך ובקימך אין אלע אופנים, סאו טענק יו ווערי מאטש פאר די אלע וואס זיי וואס זיי געבן מיך די פידבעק און זיי געבן מיך די סטרענט צו קאנטיניוען דאס מיט א שטארקייט, און א שכח פאר די ספאנסערס, היינטיגע ספאנסער איז די. דער יום השישי איז דער לעצטיגער פון די זעקס, און זאל זיין א זכות פאר אים, און א שכוח, טענק יו ווערי מאטש פאר די ספאנסערס, און פאר די וואס האבן זיך אנגערופן יעצט שוין ווארעמערהייט פאר די קומענדיגע, עז יו וויל סי, קאמינג אפ, און א גרויסן שכוח פאר אידיש טווענטי פאר וואס האט זיך זייער ווארעם אנגערופן און ארא. זייער אינטערעסאנט וויאזוי ס'לויפט. יואליש פעלזן האט מיך געקאלט, האב איך געמאכט א שמועס מיט אים, און האבן מענטשן אנגעהויבן צו פרעגן, אבער ווי איז אבער ווי קען איך עס הערן? סאו מען ארבעט יעצט אויף א פאון ליין ס'זאל אויך זיין אז יעדער איינער זאל קענען הערן, ס'זאל נישט זיין אז זאגן זיי למה נגרע, ווייל אונז האבן נישט די סלייד שאוס דארף מען אונז סליידן, האבן מיר געזאגט אז מען גייט מאכן א טעלעפאן ליין און יעדער איינער גייט קענען מיטהאלטן דעם שיעור.

א גאון אדער א גרויסער, האב איך געפילט אז אז פארוואס נישט מפרש זיך זיין א קידוש השם וואס איז געווען, און האב איך שוין צוריק געהערט טאקע אז די מאמענט פון די מאמענט איז ארויסגעקומען האט ער שוין נישט געסטאפט, ער געבט שיעורים און ער איז פולי אקטיוו. נאך לייק נעווער ביפאר, ער לערנט פאר, ס'דא אסאך תלמידי חכמים וואס קענען שס, און זיי קענען כל התורה כולה פיין, ער, חוץ דעם וואס ער קען, וואס ער לערנט שס, איז ער זייער אינטו ירושלמי, סאו ער געבט א שיעור, ס'דא אוועילעבל אנליין אור הירושלמי דאט ארג צו דאט קאם, אור הירושלמי, די ליכטיגקייט פון ירושלמי, ער לערנט פאר ירושלמי, ירושלמי איז א אנדערע לימוד, בעזהשי ת וואן דעי. עמעץ אריינקריכן אין דעם, ירושלמי איז עפעס עס איז משיח לעוועל פון גמרא, סאו די תלמוד בבלי איז פון די בבל איז פון די גלות בבלי, און ירושלמי איז פון די קומט פון די ירושלמי פון ירושלים, סאו ער לערנט פאר ירושלמי הערליך שיין, און פאר די וואס זיי אינטערסירט צו וויסן עס איז דא א שיעור אין ירושלמי, יא ס'איז דא, און ס'איז טאקע בראודקעסטעד מ'קען עס אויסהערן. זאגט די הייליגע פסוק ויעקב און יעקב נתן לעשו, ער האט געגעבן פאר עשו לחם, ברויט, און עס איז עדשים, אונז געדענקט מען נאר אלס קינד נאר לינזן, ער האט אים געגעבן ברויט, ער האט אים געגעבן. געקעכטס, אַ לינדזן-געקעכטס. ויחל, און ער האָט געגעסן, און ער האָט נישט געוואַשן. וישת, און ער האָט געטרונקען, און ער האָט נישט געמאַכט אַ ברכה. ויקום, און ער האָט זיך אויפגעשטעלט, און ער האָט נישט, וואָס האָט ער נישט געטאָן דעמאָלט? ער האָט נישט געבענטשט. וילך, און ער איז געגאַנגען, און ער האָט נישט געקושט די מזוזה. איך האָב נאָך געזוכט אַ סאָרס פון וואו דאָס שטייט, פון וואו קומט די. כ'האב נאר געטראפן איינצעלסטע סאורסעס ווייל די רעבעס אין חדר פלעגן עס זאגן, ויסודותיו מהררי קודש, מען פרעגט שוין קשיות, אזוי ווי די ואני, ווייסט, וואס די רעבעס זאגן אין חדר עס קומט שוין פון טרעדישן שוין פון יארן, זיי האבן עס נישט אויפגעמאכט, זיי האבן עס שוין געהערט פון זייערע רעבעס און זיי פון זייערע רעבעס, סאו איי געס ס'האט א שטארקע דעיס, און בעצם ס'וויל ארויסברענגען דא אז עשיו און יעקב זענען אנדערש. אייסעף קען עסן און יענקל קען עסן, אייסעף קען גיין און יענקל קען גיין, אייסעף קען זיך אויפשטיין און יענקל קען זיך אויפשטיין, נאר עס איז אנדערש, אני רצה און בהמה רצים, אני משכים און בהמה משכימים, עס איז א אנדערע מין, עס פארשטייט זיך אויף אנדערש, עס גייט זיך אנדערש, עס רעדט זיך אנדערש, פארשטייסט נישט? ויבאס עשיו את הבכורה, און עשיו האט זיך ווייטער פארשעמט די בכורה, אפילו ער האט שוין געהאט אפגעגעסן און אפגעטרינקען, האסט ווען געוואלט מיינען אז יעצט וועט ער שוין זיין אין א בעסערע מוד און זאגן, נע, איך האב געמאכט א דזשאוק, געב מיר צוריק די בחורה. נע, האלט ער מיט די בחורה, ער האט פארשעמט די בחורה, הי דידנט ריספעקט איט, ער האט עס נישט געטשערישט. ויעקב יהב לעשו לחם, ברויט, ותבשיל, און געקעכט לתלפחין, ואכל, און געגעסן און שתיה, געטרינקען, וקם, ואזל, ושת עשו יעז בחריסה. זאגט די הייליגע פסוק ק ו פסוק א' ויהי רעב בארץ און ס'איז געווען א הונגער אין לאנד, דאס איז שוין מלבד הרעב הראשון, אז די ערשטע הונגער אויף די וועלט איז געווען פאריגעס מאל ווען ס'איז געווען די הונגער וואס אברהם האט געמוזט אראפגיין, דאס איז שוין א נייע הונגער א שהי' בימי אברהם וואס איז געווען אין די טעג פון אברהם, די ערשטע געווען ניין די ערשטע הונגער איז געווען אין די טעג פון אברהם, דאס איז שוין א נייע הונגער, סאו יצחק טרעפט זיך דא אין א הונגער. און עט דעט פוינט די איינציגסטע טריק וואס איז געליגן אין די בוקס איז וואס טוט מען? מען גייט אראפ קיין מצרים. אבער דא האט נישט געוואלט גיין קיין מצרים ווייל ער שוין זעהן די פסוק ווייטער בעצם האט ער יא געוואלט גיין ער געוואלט נעמען א וויזא צו גיין איז ער געגאנגען צו די לידער פון פון די פלשתים וואס האט געהייסן אבימלך וילך יצחק אל אבימלך ער האט געוואלט האבן א וויזא ער געבט אים א וויזע צו קענען ארויסגיין, אדער אדער איז דער נאך א פשט איז אז אבימלך איז געווען, זיי האבן שוין געהאט א פרשה מיט אבימלך מיט ר' אברהם, זיי האבן געמאכט א בונד, סאו ס'איז געווען אזוי ווי זייער פרענד, ווי מ'זאגט, מיין טאטע'ס פרענד, אבימלך, מיין טאטע איז אברהם, איך ווייס נישט, איך ווייס, קום אהער, איך צו אבימלך, מלך פלשתים גררו קיין גרר, והוה קפנה בארץ, ס'איז געווען א הונגער אין לאנד. באר מקף נקד מאד אבה ביום אברהם, חוץ פון די ערשטע הונגער וואס איז שוין געווען אין די טעג פון אברהם, מזל יצחק, און יצחק איז געגאנגען לבת אבימלך מלכה, צו די קעניג פון אבימלך דער פרשתוה דער קעניג פון פלשתים, לגרר צו די הויפט סיטי פון גרר, מען פארט קיין גרר, העשטעג גרר, וירא אליו השם, און דער אייבערשטער האט זיך באוויזן פאר אים, דער אייבערשטער זאל ווייזן פאר יצחק ביום מן הדין און זאגט אים, אל תרד מצרים, דו גיי נישט אראפ קיין מצרים, איך ווייס אז די אמאליגע צייטן דיין טאטע איז געגאנגען קיין מצרים, גיי נישט קיין מצרים, שכון בארץ, בלייב אין די לאנד אשר אומר אליך וואס איך וועל דיר זאגן, זאגט דער רשע פארוואס ווייל דו ביסט א עולה תמימה און די די וועלט אינדרויסן איז נישט ראוי פאר דיך, ווי די האלי האט האליעסט, דו ביסט א עולה תמימה, דו ביסט געווען אויף די עקידת יצחק, די וועלט אלץ צייט איז נישט ראוי פאר דיך, דו מוזט בלייבן אין דעם לאנד, ואזכר אלי ה' ואמר. לא שייכות למצרים, גיי נישט אראפ אין מצרים, שריי ביי ארו, בלייב דא אין לאנד, א איין מלאך וועט זיכער דאס זאגן, גיר, וואוין, בארץ הזאת, אין דעם לאנד, ואהיה עמך, און איך וועל זיין מיט דיר, ואברכך, און איך וועל דיך בענטשן, כי לך ולזרעך, ווייל פאר דיך און פאר דיינע קינדער, אתן את כל ארצות הואיל, וועל איך געבן די דאזיגע לענדער, הואיל זאגט רשי מיינט הואיל ל, די דאזיגע, און ס'דא ערגעץ איך דענק שוין נישט ווער ס'זאגט עס פשט, פארוואס שטייט דא הא קארעא אייל אזוי? ווייל ס'איז געווען טערטי וואן קליינע קאנטריס דארטן וואס די אידן האבן איינגענומען צום סוף. ס'איז געווען, האט ער געזאגט, האט אים מרמז געווען, די למד א' קאנטריס בלייב דא, עס גאר אזוי, כ'וועל געבן פאר דיך די אלע די אלע טערטי וואן קאנטריס, ואקום מוסר את השביה, און איך וועל באשטעטיגן די שביה אשר נשבעתי וואס כ'האב געשוואוירן לאברהם אביך, פאר דיין טאטן אברהם, דיר, אזווי א דירה, וואוין, דיר בארעא הודו אין די לאנד, באר אויך אז בארץ איז ערד, ערד, איך זעץ אויף די ערד, אויף די ערד, ארה איז ערד, ארה, אלעס, אלע לענגווידזשעס פון ארה, ארץ, איז ערד, ערד קומט פון פון ארץ ישראל, פון ארץ. דיר וואוין באר אהא דא אין דעם דאזיגן לאנד, ווי א מאמרי ביסדך ואבריכינך וואלט איך בענטשן אריי לאך אי לברוך, ווייל פאר דיר און דיינע קינדער עתן יזכה לארץ ההוא אילן, פון די אלע שטעטעלעך, די אלע לענדערלעך דא, ווי קיים יזכה יומם, און איך וועל באשטעטיגן מיין ברית, מיין שוויה, די קיימות לאברהם אביך וואס איך האב געשוואוירן פאר דיין טאטן אברהם. ווער בית ה' זרעך און איך וועל פארמערן דיינע קינדער ככוכב השמים אזוי ווי די שטערן פון הימל, ונשאתי און איך וועל געבן לזרעך פאר דיינע קינדער את כל הארצות ואייל, די אלע לענדער, ויתברכו בזרעך כל גויי הארץ און אלע פעלקער וועלן זיך בענטשן מיט דיינע קינדער, ואזכה יתברך בכוכב השמים, ואתן לברך, איך וועל געבן פאר דיינע קינדער יז כל רעה עשה אילן די אלע דאזיגע לענדעלעך, ויזברכם בדיל ברך, און געבענטשט וועגן דיינע קינדער כל עמא מאי ארא, אלע פעלקער פון לאנד. א י כ, ווייל אשר שמע אברהם בקולי, ווייל זיין טאטע אברהם האט אויסגעהערט אין מיין קול, וישמע משמרתי, און ער האט אויסגעהערט, ער האט אפגעהיט מיין אפהיטונג. די גזירות וואס די חכמים האבן געמאכט צו פארהיטן פון איסורי תורה איז מיינט משמרתי מצוות סיי איז די מצוות וועלכע מענטשן וואלט אליינס נישט פארשטאנען מצוות איז קאמאן סענס מצוות וואס וואס אויך האב שוין אמאל געטייטשט מצוות מיינט די קאנעקטעד וואס ברענגט נענטער צום אייבערשטן חוקי סיי זענען מער די מצוות וואס פארשטייען מיר נישט ס'איז א חוק חוק בלי טעם ס'איז זאכן וואס אלע גוים פרעגן קוועשאנס כ'פארשטיי נישט פארוואס זאלסטו עסן עטס מעגטס עסן קי אבער נישט קיין פיג עטס מעגטס עסן פיש אבער נישט קיין לאפסטער וויין, חיקם, ס'טוט נישט האבן קיין שאטנעס, חיקם, אלע זאכן וואס זענען חיקם, ס'האט נישט, ס'איז נישט וועגן קאמאן סענס, ס'איז ווייל דער אייבערשטער האט געהייסן וועגן דעם טוט מען עס, וואס ער עושה אין מיינע תורות, וואס מיינע תורות? וואס ער עושה אין מיין תורה? נו, תורה שבכסף, און תורה שבעל פה. און אלע שיינע תורה'לעך וואס מ'זאגט שבת ביים טיש. חלב, די קבר אברהם ביי ממרא, און די טייל מאטראס, ממרא, פיקודיי, כיומאי, ואורייתאי. זאגט די הייליגע נביא מלאכי, קאנטיניוד ווייטער ריביוקינג כלל ישראל, וואס איז דעמאלטס געווען אביסל קאראפט, נישט אביסל נאר שטארק, די כהנים און די קרבנות וואס מ'האט געברענגט, און די אייבערשטער האט געזאגט אז איך קענט דיעל וויט, איי קענט. דילד, איך קען נישט דילדן קיין קאראפשן, קיין פאלשקייטן, און עטס מיינסט עס איז א געים, עטס מיינסט עס איז א מאנקי ביזנעס דא, עטס ברענגען דא פאלשע מזבחות, איז דאס א דזשאוק אלעס? אדער טוט עס ריכטיג אדער דארף איך עס נישט האבן, אם לא תשמעו אויב עטס וועטס נישט צוהערן, ואם לא הוי סאו סי מי אלייוו, עס איז נישט צולייגן קיין הארץ, לאז עס כבוד לשמי, עס איז טון אלעס מיט כבוד מיט אנער, אמן השם צבקות ושלחתי בכם את מעי', וועט געשיקט ווערן פאר ענק א קללה וואו ארויס איז ברכותיכם און מען וועט שעלטן ענקערע זאכן וואס דארפן האבן א ברכה, אלעס וואס וואלט בעצם געדארפט ברענגען א ברכה וועט ברענגען א קללה, וגם אור איסור און און איך האב שוין פארשאלטן אויכעט ווייל איך ווייס קיין איינכם סומען עליי ווייל איטס יור נאט פעיאינג עטענשאן בכלל צו עס הנני גואל לכם איז אזער איך וועל אנשרייען די זומען נארמאל נעטשרעל איז אז מען לייגט אריין זאמען אין די ערד וואקסט עס, דאס איז נעיטשער, איך וועל אנשרייען די זאמען ווי זרעיסי פרץ על פניכם, איך וועל אנגיסן די מיסט פון ענקערע בהמות, די מיסט אויף ענקערע פענער, פרץ חגיכם, די מיסט פון ענקערע בהמות, פון ענקערע הינקעדיגע בהמות, וועל איך ארויפווארפן אויף ענק, ונשא אתכם אליו, און. ס'וועט, די זינד וועט טראָגן צו אייך דעם שאַנד, וידעתם, און עטס וועט וויסן, כהנים, כי שלחתי אליכם את המצוה הזאת, איך האָב געשיקט אייך די מצוה צו זיין אָנגעהיטן און כבוד פאַר דעם אמשל און נתברך ביי די קרבנות, פאַרוואָס? ווייל איך האָב אַ קאָנעקשאָן שוין פון פאַרדעם, לי איז בריתי את לוי, אומר השם צבקות, איך האָב דאָך אַ בונד וואָס איך האָב באַשטאַנען באַשאַנען מיט לוי, סאָ, און לוי, עטס זענט דאָך אייניקלעך פון לוי, די כהנים זענען דאָך לוויים בעצם, קומט פון לוי, סאָ, איך האָב דאָך אַ בונד, וועלכער בונד? בריתי העושה איתו החיים והשלום, כ'האב זיך געמאכט א בונד, כ'האב צוגעזאגט פאר זיי, פאר זיי און זייערע קינדער חיים, יא, והנה, און שלום, והנה און נושא לכם אז בריתי שלום, ווער איז געווען די, מ'רעדט פון אהרן און אלעזר און פנחס, פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן, ער האט אים צוגעזאגט, הנה און נושא לכם אז בריתי שלום, ס'זאל זיין שלום און פרידן, איך האב לכם צוגעזאגט דאס, און חיים, שטייט דאך אז פנחס איז אליהו, יא, און מ'רעדט וועגן חיים, איז דא א שיטה וואס זאגט אז אליהו נביא.

און נאך א פשט איז אז סתם אליהו הנביא פנחס אליינס אליהו האט געלעבט זייער לאנג לויט די פשטים וואס מ'זעט ער האט נאך געלעבט שפעטער אין נאכט סאו אליהו וואס איז געווען פנחס אליהו איז האט מען צוגעזאגט פאר אים חיים און שלום און דאס וואלט די וועג וואלט געדארפט זיין די וועג ואתן למורא כ'האב זיי געגעבן די מצוות, זאלן עס אננעמען מיט מורא, מיט יראה, מיט יראת שמים, מפני שמי נחת סי' און פון מיין נאמען האט ער, ניחא סי', האט ער געפארכט, תורת אמת הוסיף בפיו, די אמת'ע תורה איז געווען אין זיין מויל, ועוולה לא נמצא בשפתיו, און קיין אומרעכט איז נישט געפונען געווארן אויף זיינע ליפן, בשלום, מיט פיס, מיט שלווה, מיט שלום איבער מישור, און מיט גלייכקייט, מיט יושר, הלך איתי, איז ער געגאנגען מיט מיר, ורבים הישבו ובאו, און אסאך מענטשן האבן זיך אומגעקערט פון זינד, אז ווי ביי אהרן הכהן, ביי אלעזר, ביי פנחס, כי ספסי כהן ישמר ידו הס, ווייל אויף די כהן ליגט די די פליכט זיינע ליפן זאלן היטן צו רעדן דעם דעת תורה, וסורו יבקשו מפיו, אז די אידן זאלן קענען לערן תורה פון זיין מויל, כי מלך השם צבקות הוא, ווייל ער איז א שליח פונעם אייבערשטן, די האר איבער די הערשאפטן, צו דינען אין בית המקדש, אזוי ווי די מלאכים וואס דינען דעם אייבערשטן. כסיוון, יעצט גייט משלי, שלמה המלך גייט דא געבן ווייטער עדווייס, צו טון די ריכטיגע זאך און צו זיין מיינדפול און וואס מען טוט. לך אל נמלא אוצל, דו פוילער. אלע תירוצים האסטו. אבער זאלסטו וויסן, איך האב געשיקט אלע ענימעלס און אלע אינסעקטס כדי דו זאלסט זיך קענען אפלערנען פון זיי. סאו קוק אראפ וועסטו זען זייער א ביג טשענס אז זען א מאריטשקע. בייג דיך אראפ. זאמען, און הייב אן צו קוקן וואס דער מורישקע טוט, ראה את דרכיה, קוק אויף אירע וועגן, חכם, עסט ווערן קלוגער. יעצט, אונז קוקט מען אן דעם מורישקע, דער מורישקע? הא! איך געב איין וואק, איך צעקנייטש אים. הא הא הא, ער לאכט צוריק סאך העכער ווי דיך. ווייל דער מורישקע, כאטש ער קוקט אויס קלענער ווי דיך, די ריזן פארוואס דו האלטסט זיך גרעסער פון אים, איז ווייל ביסט א גרויסער בעל גאווה. וואס ביסטו מער ווערד ווי א מורישקע? די מוריטשקע, אין א וועי, קען זיך סאך מער בארימען ווי א מענטש. יא, אימעדזשין איך בין א מוריטשקע דא, און איך רעד וועגן די יומענס. העלא מיי פעלא מוריטשקעס. יא, מה איתו? זיי רעדן דיך נישט. זיי אלעס איז דורכ'ן ענערדזשי. קודם כל אזוי זאגן זיי. נעבעך, די יומענס, זיי מיינען זיי זענען געפערליך גרויסע חברה. די יומענס זענען אינגאנצן אַכט ביליאן, אונז זעמער צוואַנציק קוואדריליאן. דאס מיינט צו זאגן, יעדע איינס פון די יומענס

אויף די האנט אזוי קענסט אויפהייבן מיט די האנט וויפיל אויף בענטשעס וויפיל? צוויי הונדערט סאו די בערך די וועיט פון די מענטש אביסל מער איין מאל די וועיט פון די מענטש א מאריטשקע הייבט אויף פופציג מאל די וועיט פון אים קענסט זיך פארשטעלן א מענטש אויפהייבן פופציג מאל די וועיט? א סקול באס. דו גייסט יעצט אין חדר? כ'קען נישט, מיין באס איז סטאק. איך הייב עס אויף און איך נעם די חדר אריין. א מוריטשקע איז סאך שטערקער. ער קוקט אויס שוואכער ווייל פון אונזערע פערספעקטיוו איז ער א פיצי מענטש. אבער זיי זענען פופציג מאל שטערקער אין א סענס פון קעריען די וועיט. און זיי שוויצן אפילו נישט. זיי האבן נישט קיין וועינס וואס קומט ארויס. זיי גייען נישט ווארפן עס אראפ. זיי וואקן דערמיט, שמועסן צווישן זיך, האבן א גאנצע מהלך, זיי קראכן נישט אריין איינער מיטן צווייטן, זיי האבן א גאנצע מהלך וויאזוי זיי ארבעטן, קוקטס אריין, הייבטס אן נאכצוקוקן וואס די גמרא'טשקעס טוען, און מען קען משוגע ווערן, זיי זיי האבן קאארדינעישאן, זיי זענען קיינמאל נישט לעזי, האסט אמאל געזען א גמרא'טשקע גייט. א מארעטשקע האט נישט די זאך. די מארעטשקע זיי רודערן ארום בייטאג ביינאכט. און זיי לייגן אוועק די ווייצלעך פון זיי. ווען אונז דארף מען אוועק לייגן עסן. איינער זאגט איך לייג אוועק עפעס עסן. זאג מיר פארוואס מען דארף האבן די נעקסטע פֿינף מינוט. יא, לייגסט פאר די נעקסטע האלבע שעה אוועקלייגן, אז טאמער ס'שוין דא א הונגער מיט א שטורם ווינט וואס מ'זאגט מ'גייט נישט קויפן עלעקטעריסטי, כ'האב געקויפט צוויי באטלעך וואסער מיט בעטעריס, אז כ'זאל קענען האבן מיין טשארדזשער, דעטס איט. זיי לייגן אוועק, זיי קענען לעבן דרײַ הונדערט יאר פארוואס זיי לייגן אוועק? זיי לייגן אוועק אזויפיל, זיי קענען לעבן מיט איין און א האלב ווייצל פאר די גאנצע די גאנצע יאר, זיי לייגן אוועק דרײַ הונדערט ווייצלעך, סאו זיי זיי זיי ארבעטן און אן קיין שום באס. קיינער האט דאס? זיי פאלאוען זייער קווין, זיי האבן א וואמען לידער, און זיי און זיי פאלאוען זייער קווין מיט קאארדינעישאן אן א פאליטיקס, און זיי האבן נישט קיין דאס. מען קען זיך אזויפיל לערנען אז נישט פשוט. סאו די די מוריטשקעס זיי קוקן אויס ווי דאס, זיי קענען אינטערעסאנט און שלמה המלך האט שוין דאס געזאגט נאך פאר א באגס לייף און פאר די ענט'ס לייף ווי זי הייסט, וואס דארטן א גאנצע ס'איז טוט זיך א גאנצע זאך מען בויט א קאלעני און ס'קומט מען שטורעמט עס ס'קומט א ווינט ס'שטורעמט עס אראפ געס וואט די מיינסט זיי ווערן צובראכן און זיי לייגן זיך אראפ אן די האנט אזוי און גלייך ויהי ערב ויהי בוקר מען הייבט אן א נייע קאלעני זיי בויען עס אויף זיי מאכן הייוועיס אונטן טונעלס א גאנצע סיטיס בויען זיי אונטן ס'דא די וואס מענטשן וואס זיי טוען זיי נעמען לעד הייסע לעד און זיי געבן א גיס אריין אין אזא מין דעיס. ווער ס'ווערט געהארגעט געהער געהארגעט באט זיי מיינען די ארט דערפון, זיי גיסן אריין און ס'גיסט זיך אריין די די טאנעלס און נאכדעם זיי לאזן עס הארדענען און זיי נעמען עס ארויס און ס'קומט ארויס גארדזשעס ארט, די לעב. גאנצע די טאנעלס די גאנצע די די גאס גייט אריין דא דאס די מעידזשער הייוועי די קלענערע הייוועי די שארט קאטס אלעס וואס זיי האבן וואס זיי בויען אן קיין טולס, אן קיין דאס, און די חברה זענען מורא'דיג, סאו אונז לעיזי חברה שטייען מיר אזוי, יישר כח, איך האב שוין געארבעט פאר א האלבע שעה סטרעיט, איך קען נישט ארבעט, זיי שטייען אויף, עס איז נישטא קיין טאג קיין נאכט, און טאמער הערן זיי אז א פיס, נישט אלע גלייבן אין עס ווייל ס'איז דא טווענטי קוואדרופעלס, דו גלייבסט אין די פיס? איך פיס? אה קאם אן ס'איז א מיט. ניין ניין ניין איך ווייס איך האב א קאזין וואס איז די פיס אז די פיס האט געטרעטן אויף זיי און אז א צוויי הונדערט זענען געשטארבן צוויי הונדערט דעטס איט נע זענען אזויפיל זענען אזויפיל זיי הערן אז די מענטשן האבן אכט ביליאן האהאהא נאר מיין פעמילי אליינס מיין פירסט קאזינס אליינס האב איך אזויפיל סאו מ'קען זיך אפלערנען פון זיי צוויי זאכן איינס אז זיי זענען סאך שטערקער און צוויי זיי האלטן זיך נישט גרעסער דאס זאג איך נאר אלס יומען וויאזוי זיי וואלטן עס געזאגט, באט זיי זאגן עס נישט, זיי זענען איידל, און זיי נאך אזוי שטיל, און זיי קענען ווערן צוקנייטשט שנעל, באט ווען א קליינע יונגעלע לויפט זיי נאך מיט א שטעקן, און נעמט עס גאנץ לאנג ווילאנג יענער כאפט אים, ער איז גאנץ שנעל, מיט א מאריטשקע אויפן קאפ, מיט א ווייצל אויפן קאפ, א באס. הא הא הא. עניוועיס, לערן דיך אפ פון די מאריטשקע. אשר אין לו קצין, שוטה ר' משה ל האט נישט קיין קיין גארדס, מיט קיין שומרים, מיט קיין מיט קיין. שוטרים, פאליס, תחום בקיץ לחמה, און די זומער גרייט זי אן אירע עסן, אגרא בקוצר מחלה, זי זאמלט איין איר שניטצייט איר עסן, און ס'שטייט אויך אז זי נעמט אז יעדער איינער די עק פון די ווייץ איז דא א אפענונג וואס א שטיקל וואס די שטיקל אויב מ'נעמט עס נישט אראפ איז די באגינונג פון וואס ווערט פארשימלט, סאו זיי האבן א וועג וויאזוי זיי ארבעטן עס אויס, זיי נעמען אראפ יעדע ווייץ נעמען זיי אראפ יענע קארנער, זייער זייער קלוג, און נאכדעם טאמער ס'איז ס'ווערט פארשטארבן און ס'ווערט נאס די ווייץ, ברענגען זיי עס ארויס זיי לאזן עס אויסטריקענען, און נאכדעם זיי טראגן זיי צוריק ארויס, זיי האבן א גאנצע סיסטעם. און די נעקסטע פסוק קען איך אויסעווייניג, ווייל אין חדר געדענק איך בין איך אמאל געווען בין איך געווען אזוי פויל, און מיין רבי האט געזאגט מיטשרייבן פינף הונדערט מאל די פסוק,

ווען יו גאנא בי אוועיק, ס'מיינט נישט צו זאגן ווען גייסטו אויפשטיין פון דיין שלאף, וואס דו כראפעטסט, ס'מיינט ווען ביסט אויף, קען מען אויך שלאפן זייער שטארק, מען נישט אויף, ווער נאט אלייוו, ווער נאט, ס'כאפט מען נישט וואס עס דארף מען אויפטוהן דא, מעט שיינערס, מעט תענימות, טאמער וועסטו טראכטן, אה, מען קען אביסל שלאפן, ביסל שלאפן, מעט תענימות, אביסל דרימלען, מעט חיבוק ידיים לשכב, חיבוק ידיים לשכב מיינט בעצם די פשוט פשט, ליגן מיט פארלייגטע הענט, אזוי. און גארנישט טוהן, אבער איך האב געטאקע חיבוק ידיים, מען האקט די הענט אויף די פאון אזוי, זיך קאלען אויפן שלאפן, ווייל דאס קען אויפהאלטן נאך א, מען שטייט שוין אויף, יא? נאך אביסל, איך דארף נאר טשעקן מיין אימעילס, פארטי פייוו מינוטס לעיטער, איבער כמהלך רישיכו, אזוי אווי א, איבער כמהלך רישיכו, אזוי שנעל ווי אדורכגיין וועט אנקומען ארעמקייט, אז זיצן לעזי און עס גארנישט טוהן, געס וואט? נאו אינקאם, דארף מען רייט און מיין חסריך און מיין חסריך כאיש מגן, און די פארמינערונגען פון די פארמעגן וועט שנעל קומען, ווי א מענטש וואס טראגט א פאנצער לויפט שנעל באשיצן זיין האר. לחיים לחיים. לחיים פאר די מוריטשקעס. זאגט די משנה, הקונת צאן לדיר, איינער ברענגט אריין זיינע שעף אין א שטאל, אין א ארומגעצוימטע שטאל, ונעול בפניהם, און ער האט פארשלאסן כראוי געהעריג ווי עס דארף צו זיין, ויצא, און די טיר האט זיך געעפנט, פאר סאם ריזען, די ווינט האט זיך געעפנט, וואטעווער, ער איז ארויסגעגאנגען, וזיקין, ס'האט מזיק געווען, זיך געשעדיגט א פרעמדע פעלד, פטור איז פטור, ער האט דאך צו געמאכט לא נאה בפניו פון עיקרו, עפעס נישט גוט צו געמאכט, ווי האט צו בדיקן זיי און ארויס געגאנגען און מזיק געווען, חייב איז חייב, נפרצה בלילה, אויב האט אויפגעבראכן ביינאכט טוישט אפ צורי ליסטים אדער ראובערטס האבן עס אויפגעבראכן, ויצא והזיק און איז ארויס געגאנגען, פטור, נישט אז די ליסטים האבן עס ארויס גענומען, זיי האבן נאר געעפנט די טיר, הוציא ליסטים אדער די ליסטים האבן ארויס געשיקט די בהמות, ליסטים חיובים זענען זיי אויך חייב, הניחא בכמה מען האט עס געלייגט אין די זון, אויב שמסרו לחשב שהיה תקוטן, אדער מען האט איבער געגעבן. די שליסל אדער די אויפגאבע צו צו מאכן פאר אחרת שוד וקטן, ויצא ווער זיכא, חייב זיך מחי' איז ער חייב. מסור לרעה צו איבערגעבן פאר א פאסטוכער, נכנס רעה תחתיו צו איבערגעבן פאר א צווייטן פאסטוכער, נפל לגינה ס'איז אריינגעפאלן די ביים איז אריינגעפאלן אין א גארטן, ונהנה ס'האט הנאה געהאט, און געגעסן עפעס פון דארט און האט בשלמות משא כ נהנה, דארף מען דארף מען וואס האט אויב עס איז אריינגעפאלן ביי עקסידענט און עס איז צובראכן געווארן עפעס אדער כ'מיין כדארף סטאר נישט אבער דעיווס האט הנאה געהאט שוין דארף מען יא באצאלן יא די כדרכי והזיקה אויב איז אריינגעגאנגען איז אריגעגאנגען אין גארטן אריין נישט איז אריינגעפאלן נישט זיך אריינגעגליטשט נאר איז אריגעגאנגען ווי זיקה זיך געשעדיגט משלמת מה שהזיקה דארף מען צאלן וויפיל זי האט שאדן געטוהן כיצד משלמת מה שהזיקה וויאזוי באצאלט איר וויפיל זי האט שאדן געטוהן וויפיל זיז שאצט מען עס שמן ביי עשו משאצט אויף עשו פעלד ביי עושה סאד אין די פעלד כמה עושה יפה וויאזוי זי ווערט געווען נאך פאר זי כלה געמאכט וכמה יפה און נאכדעם וויפיל זי ווערט געווען נאכדעם שמן אויב מען אכלה פירות גמירים, אויב ס'איז געגעסן פארטיג א גאנצעטע פרוכט, נישט פרוכט וואס ס'גייט ווערן געזייטיגט, נישט וואס ס'גייט ווערן גענוצט, ס'איז שוין פערטיג גרייט צו פארקויפן, בשלמות פרות גמיר דארף מען צאלן פארטיגע פרוכט, נישט מען מאכט נישט די די אפשאצונג וויאזוי ס'געווען ווערד פארדעם נאכדעם, נאר מען צאלט וויפיל די פרוכט איז ווערד. אם סו סו אם סו סיים סו סיים. משנה ג', המקדיש, איינער מאכט א שייער, פארבינדט ער א תביעה בתוך סודו של חברו, אין א פעלד פון זיין חבר, בשלא בשעתו, ער האט נישט געפרעגט קיין רשות, ער קומט אריין הייבט צו מאכן דאס והאכלתם בהמתו של בעל הסעודה און די בעל הסעודה די בהמה פון די בעל הסעודה קומט און ער זעט א שיי אויף א דאס נאם נאם נאם נאם נאם עסט עס אויף פטור זיי פטור ווייל ווי קומסטו אריין דא אפילו ואם הזקה בהן אויב די בהמה איז געשעדיגט געווארן בעל הגדה שחייב דער וואס האט געמאכט די שייער איז איז מחיוב ואם מקדש ברשות אויב ער האט געבעטן רשות איך וויל עס מאכן דאן איז בעל הסעודה חייב שוין א אנדערע מעשה משנה ד' השולח זאב אייער איינער שיקט א פייער ביד חי רשעותו וקטן ער שיקט א פייער.

ווייל אויב וואלט ער נישט געברענגט די האלץ וואלט די פייער קיינמאל נישט געהאלטן, ס'וואלט זיך נישט, ס'וואלט זיך נישט אפילו גע, ס'וואלט נישט געהאט קיין חלות. בא אחר וליבא, ארי אמר איבער עצם חייו, איך לייב איבער עצם, איינער האט געברענגט האלץ, ואיך לייב איבער איר, און איינער האט געברענגט די פייער, המייב איבער איר חייב איז דער וועלכער איז געברענגט די פייער חייב. און האבן אריינגעברענגט פייער און אנגעצינדן די האלץ, אויב איז דער וואס ברענגט די פייער חייב צו באצאלן, וואלט דער שטאק גארנישט געטון, ווייל האלץ אן פייער קען דאך נישט ברענען. בא אח א וליבא, אויב איינער געברענגט האלץ אהן פייער און עס איז געקומען א דריי, וליבא, בלא, בלאזט, און ער האט געבלאזט און ער האט געמאכט דאס, אה, המלבה חייב, דער בלאזער איז מחיוב. ליבסא הריח, אויב דער ווינט האט עס געבלאזן, כולם פטורים. השולח את הבעירם. אויב איינער האט אנצינדן א פייער ווי אכלי עצים און פארברענט א פרעמדע ביי א פרעמדעס האלץ, אוי אבנים האט שווארץ געמאכט ער האט קאליר געמאכט די שטיינער דארטן, אוי עפר האט אפילו די ערד ער האט פארברענט דארטן און די ערד איז געווארן פאראשט, די אקער די ערד ס'איז קאליר געווארן יעצט מ'דארף עס איבעראקערן יעצט, חייב איז ער מחיוב צו באצאלן פאר די שאדן, שנאמר כי סייצי אש ומציא קוצים ונאכל גדש אוי האקמה אוי הסדה, שלום ישלם המעביר את הבעירה. מ'האלט שוין גוט אזא שטיקל משפטים. גרייט זיך שוין אן יעצט פאר משפטים. אב ר גדול, אויב איינער האט אנגעצינדן ביי זיך א פייער, און די פייער איז אריבער צו א געיט, שגבאי ארבע אמות, וועלכע איז הויך פיר איילן, אוי דרך הרבים, אדער א אפענע וועג וואס איז ברייט זעכציק איילן, אוי נהר אדער א טייך און ס'דארט פארברענט זאכן, פטור, איז דער אנגעצינדער פטור ווייל ער האט עס געמאכט נאר פאר זיך און ס'איז דאס איז געשען, איז נישט קיין רעגולער זאך, און ס'איז נישט זיין שולד. המדליק בתוך שלו, איינער צינדט אן א פייער אין זיין רשות, עד כמה תעבור הדלקות, ס'האט לכלי' עפעס א סערטען רעספאנסעבילעטי, וויפיל, ביז ווי ווייט פארשפרייט זיך געווענליך דאס פייער? רבי איז בן עזריה אומר ראה נס כלי באמצע בית כהן, מען דארף אייביג זען כלי איז אין דעם באגינונג פון א בית כהן, דאס הייסט א פעלד וואס איז, וואס דארף האבן א בית כהן וואס איז דרײַסיק סאה איז גרויס צוויי הונדערט און פֿיר און זיבעציק איילן אויף צוויי הונדערט פֿיר און זיבעציק איילן אינדערמיטן, וויפיל איז האלב פון צוויי הונדערט פֿיר און זיבעציק? נו, טערטי, וואן האנדערט טערטי סיקס? הונדערט זיבן און דרײַסיק יא, רבי אליעזר אומר שש עשרה אמה, זעכצן אמה כדרך שעות רבן, רבי עקיבא אומר חמשים אמה, פופציג אמה, רבי שמעון אומר, שלום ישלם אמה ורס אב עירו, הקל לפי יד לייקו, די קענסט נישט יעצט זאגן א נאמבער. ס'ווענדט זיך ווי גרויס די פייער איז. א קליינע פייער אזוי, א גרויסע ריזיגע מאכסט א לג בעומר פייער יעצט דא? די קענסט דיך נישט פארלאזן יעצט אויף די נאמבער וואס יענער האט געזאגט. משנה היי. מ'מדליקט זיך גארנישט, איינער צינדט אן א פייער, והי' בכלים, און ס'איז געווען אין די שייער געווען אויך באהאלטן כלים, ודלקי, און זיי זענען פארברענט געווארן, רבי אומר ירושלמי משהו בדרך כלל די ארבע צאן וואס איז געווען אינעווייניג, חכמים אינם שואלים אלא גדול שחיטים או שסעורים, הוי גדי חפש לוי, אויב ס'איז געווען לעבן דעם א ציגעלע לעבן אים, ועבד סמוך לו, און א און א עבד איז אויך געווען לעבן צו אים, די ציגעלע איז געווען צוגעבינדן, די עבד איז נישט געווען צוגעבינדן, ונצרב עמו איז געווארן פארברענט צוזאמען מיט אים, די קנעכט מיט די ציגעלע זענען ביידע געווארן פארברענט, חייב דארף מען באצאלן פאר דער גדש און פאר דער ציגעלע, נישט פאר דער קנעכט, ווייל דער קנעכט האט געקענט אנטלויפן. ובא תקופת לוי, אויב אבער א קנעכט איז געלעבן לעבן אים, א ציגעבינדערנער, גדי סמוך לוי, ונשרף עמו, און דער ציגעלע איז אויך געווען לעבן אים און עס איז פארברענט געווארן, פטור איז ער פטור צו באצאלן פאר וואס? ווייל ס'איז דא א הלכה אז אזא אזא מין פאל דארף מען פ קומט זיך אים מיתה, ער האט פארברענט א מענטש קומט זיך אים מיתה, און נאכדעם איז דא א הלכה קמ ל מדרבה מנאי, אז טאמער ס'איז דא צוויי מיני שטראפן, איינס איז א שטערקערע שטראף און איינס איז א שוואכערע שטראף פון א פעימענט, איז די פעימענט איז איז פטור און מען גייט נאר מיט די גרויסטע דאס מיינט מיסע ער וואלט גע'חלש'ט צו קענען באצאלן אנשטאט זיי באט נע נע מורה חכם לרבי יהודה ווי האלט מען יא מורה חכם לרבי יהודה די חכמים זענען מועצת רבי יהודה ביי מדליק את הבירה אויב איינער האט צינדן אפ אונטער א הויז א פאלאץ שהי' משלם ער דארף באצאלן כל מה שבתוכה אלע זאכן אין וועלט ס'נארמאלע זאך שכן דרך בני אדם להניח בבתיהם מענטשן האלטן זאכן אין הייזער ווי דען גייטש, משנה ו, גייטס, א א א פונק, ש י צום פתח עס א פאטעש, איינער געט א קלאפ אין ס'גייט פטש, ווער זעגנט ס'האט מזיק ווען חייב איז מחיוב צו באצאלן, מ'דארף אכטונג געבן ס'זאל נישט ארויסקומען דורך אים א שאדן. גמל, א קעמל, ש י טועם פשתן וואס איז געווען אנגעפילט מיט פלאקס, אנגעלאדן מיט פלאקס, ווייסט דער גרויסע ריזיגע פלאקס מ'לייגט ארויף אויף א קעמל און ס'וואקסט, א פיצי קעמל און מ'ט, נאו. די אלע מענטשן וואס האבן דעליווערט האבן געוואלט ארויפלייגן ווי מער צו קענען שפארן נאך א אובער פאר דעם האט מען ארויפגעלייגט ס'איז דאך גרינג ס'איז נישט אזויווי ס'שווער ס'איז נאר גרויס די פראבלעם איז אז ס'גייט אין א שמאלע גאס און די פלאקס א פיצעלע פלאקס וואקט אריין גייט ער כאפט זיך אריין אין א ווינדאו פון איינעם און אין יענע צייטן נאך נישט געווען קיין פלארעסענט באלבס און לייטס ס'איז געווען לעכט איין טאג איז געווען א לעכט און זי גייט אריין און זעט זיי צינדט זיך אן א פייער, וועמען איז רעספאנסעבילעטי איז דאס? ער האט א רעגולער פייער האט א לעכט אנגעצינדען ביי אים אינדערהיים און דער וואקט מיט דאס, ווייל אויב ער אווערפילס איט און זי גייט אריין דארטן, זאגט ער איז אזוי, גמ' שתהום פשתן ואובה בשסה רבן, נכנס פשתנים לתוך החנית אריין אין א סטאר, ודלקו בנייש החברה, און ס'האט זיך אנגעצינדן דורך די לעכט פון די סטאר מען, ודליקת הבירה און ס'האט פארברענט דעם פאלאץ, בעל הגמל חייב, איז דער דרייווער, דער בעל הגמל איז חייב, הניח העמער אין איידער בחוץ, אויב דער סטארקעפער האט געהאלטן זיין לעכט אינדרויסן פון דארט וואס איז נישט קיין נארמאלע זאך, א חמר חי איז א חמר מחיה, אה, רבי דומא זאגט נע נע נע נע נישט אייביג, ביי נר חנוכה איז פטור, ביי נר חנוכה קומט זיך דאס אז ס'איז א נארמאלע זאך אז ס'זיין אינדרויסן און ממילא איז מען פטור. זאגט די הייליגע גמרא, אמר רב שמואל בר נחמני, האט רבי שמואל בר נחמני געזאגט, אמר רבי יונתן, נאך פון רבי יונתן, אין פורעניות בא לעולם, ס'קומט נישט קיין פורעניות, קיין נעגאטיווע זאך אויף די וועלט אלא בזמן שהרשעים בעולם, ווען ס'איז דא רשעים אויף די וועלט און זיי זיי קריעטן אז די ענערדזשי אז די די נעגאטיוו זאל אראפקומען ביינעם אז כלות אבער ס'הייבט זיך נישט אן אלא מן הצדיקים תחילה, די שטראף הייבט זיך אן דורך צדיקים שנאמר כי סייעתא אייש אם מצא קוצים, וועט ארויסגיין א פייער ס'וועט געפינען דערנער לערנען מיר אי מצא אייש יצא ווען גייט ארויס א פייער בזמן שקוצים מצילה ווען ס'געפינען זיך דארטן פייער דערנער וואס איז רשעים ביינעם אז כלות אלא מן הצדיקים תחילה, פון ווי דאס, וואו ווייסט מען דאס? שנאמר, ונאכל גדש, ס'וועט ווערן פארברענט, א שייע תביעה, ווער איז די שייע תביעה? צדיקים. ואוכל גדש לא נאמר, שטייט נישט ואוכל, שטייט ונאכל. אלא ונאכל גדש, שנאמר, גדש כבר, אז די שייע תביעה איז שוין פון פריער פארלענדערט געווארן, זעט מען פון דעם אז די ערשטע ליידן די צדיקים. אמר רבי יהודה מרב. האט רבי איתמר רב געזאגט, לא עולים יקונס אדם הכי טוב, א מענטש גייט אין שטאט אריין, מען קומט אן, עספעשעלי מען טראכט טראכט אריין אמאליגע צייטן, היינט איז מען שוין אזוי צוגעוואוינט אז אפילו ביינאכט איז טונקל איז ליכטיג, רייט? ס'איז לייטס אין אין איבעראל, מען קען פארן די די לעמפאס, אמאליגע צייטן אזוי ווי ס'איז געווארן טונקל איז געווארן פינסטער חושך, און אזוי ווי ס'איז געווארן ליכטיג איז געווען ליכטיג, סאו ס'איז געווען ס'איז געווען צוויי סיזענס אין טאג, ליכטיג און טונקל, ביינאכט ביי טונקל האט מען געשלאפן, ביי ליכטיג האט מען געארבייט און געווען אויף. סאו כי טוב מיינט צו זאגן ווען ס'איז אור ווען ס'איז ליכטיג. ויאמר אלקים יהי אור, ויהיה אלקים יהי אור כי טוב, יא. תנו ביום רב, און לאור מיכנס אדם, א מענטש זאל אריינגיין אין שטאט, ער זאל אויסרעכענען אז ער קומט אין שטאט בכי טוב ווען ס'איז נאך ליכטיג, און זאל גיין לייגן דעמאלטס זאל ער אריינגיין אין זיין עיר בין בינה ווען ס'איז נאך ליכטיג. ויצא און ער זאל ארויסגיין אויך בכי טוב ווען ס'איז שוין ליכטיג, שנאמר, ואתו נשא צו איש מפתח ביתו עד בוקר, ער זאל זיך ארויסגיין פון ענקער הויז, פון די טיר פון ענקער הויז ביז אינדערפרי. תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט דבר בעיר ווען ס'איז דא א מארד א א א א פענדעמיק אין שטאט כנס רגליך גיי אריין דיין פיס שנאמר האלט דיך צוזאם דיין פיס אינעם וויינינג שנאמר ואטום לא סיי צוערשט פון פסח ביי סיי עד בוקר דאונט ליוו די האוז גיי נישט ארויס פון עמך און נאך שטייט לך עמי בוא בחדריך את גודל ארצך בעדיך גיי מיין פאלק קום אין דיין רומס את גודל ארצך און מאך צו דיין טיר בעדיך וועגן דיר ועמר מחוץ תשכל חרב און מיין חדרים עמו. אין גאס הרג'ט דער שווערד צום מלאך המוות, און אין די שטובער הערשט די מורא פאר דעם מלאך המוות, אין חדרים אינעווייניג אין די חדרים אין די רומס איינמאל האט ער א פחד, פרעגט די גמרא מאי הוה אומר, וואס דארף ער ברענגען נאך א פסוק, לייך עמי, און וכי טעם אויב ער זאל זאגן אז פון די ערשטע פסוק וואלט אתמול רצייץ יהנא מילה בלילה רעדט מען נאר פון ביינאכט אז די משחית איז נאר ביינאכט אוו בימים ולא אבער בייטאג איז נישט אסור ארויסצוגיין אין גאס, תשמע, לייך עמי בואי בחדריך וואס גודל עולתך, פון דעם פסוק זעט מען אויך. אז בייטאג זאל מען נישט ארויסגיין אין גאס ווען ס'איז דא א מגיפה, וכי תימא מהנא מילא היכא דלקא איימא מגבהא, נאר אין פאל אין שטוב איז נישטא קיין מורא פאר די מגיפה, ווייל היכא דאיכא איימא מגבהא אויב אין שטוב הערשט א מורא פון די מגיפה וואלט מען געקענט מיינען כנפג יסא ביינא אינשא בצוותא בעלמא טפי א מעלה, ס'איז בעסער ארויסצוגיין אינדרויסן און זיצן איינער מיט אנדערע מענטשן, מ'האט קאמפאני, מ'קען שמועסן מיט די מענטשן, ס'איז בעסער. תשמ א איז דא נאך א פסוק מחוץ תשאקל חרב עם כדורים איימא אף על גב די כדורים איימא, כאטש וואס אין שטוב איז דא א מורא פון די מגיפה פון דעסט וועגן זאל מען נישט ארויס גיין אין גאס ווייל מחוץ מען תשאקל חרב ווייל אינדרויסן איז די שווערד פון מלאך מוות עקטיוו. זאגט די גמרא רובא בעידן ריסכא רובא ווען עס איז געווען א מגיפה אין שטוב ווען עס איז געווען א ריסכא מיינט צו זאגן א עס האט געפלאקערט די מגיפה הווי סוחר קאווי האט ער פארשטאפט די פענסטער אין שטוב מיט דאק טעיפ, ניין שטייט נישט דאק טעיפ אבער פארשטאפט מיט מיט דאס, די כתובה שטייט כי עלה מוות בחלל עינינו, די טויט איז אויפגעגאנגען אונזערע פענסטער, האט ער גענומען א רמז אז די פענסטער דארף אויך זיין פארשטאפט, די צוגעמאכט די שאטערס, טוהן רבנים האבן די רבנים געלערנט רעב בעיר האסטו א הונגער אין שטאט פזר רגליך, דאס הייסט גיי ארויס פון שטאט, פארשפרייט דיין, פארשפרייט דיין פיס, ווען מען גייט פארשפרייט מען די פיס. הייבן צו גיין און זוכן א פלאץ ווי ס'איז יא דא שנעמער, וואס מען לערנט אין פסוק, ויהי רעה בארץ, וירד אברם מצרימה, ויגר שם, לא ידע לגר שם, ס'איז געווען הונגער און אברם איז געגאנגען קיין מצרים דארט צו וואוינען, ואמר אם אמני נבא העיר והרעה בעיר ומעשה שם, ווען די פיר מצורעים וואס זענען באפאלן די מחנה פון ארם, דארט שטייט מלכים, האבן געזאגט איינער צום אנדערן וויבאלד מיר זענען הונגעריג, אויב מיר זאלן זאגן אז צו אריינגיין אין שטאט איז די הונגער דאך זיך אין שטאט אויכעט, וועלן מיר שטארבן דארטן. פרעגט די גמרא, מאי ואומר וואס דארף עס צוקומען צו נאך א פסוק? וכי טעמא אויב מיר זאלן זאגן הנה מילא די די ווערטער זענען נאר געווארן ווען הונגער אין שטאט, ווען ס'איז דא א הונגער אין שטאט זאל מען גיין צו א אנדערע ארט, היכא דלעיקר ספק נפשות אויב אין די אנדערע ארט איז נישטא קיין ספק אין סכנת נפשות, אבל היכא דעיקר ספק נפשות לא היה, אבער אין די צווייטע פלאץ איז אויך דא סכנת נפשות זאל מען נישט גיין אין אנדערע ארט, תשמע ל אתם כן נכי ונפלו על מחנה ארם אם יחיני אנכיה, זיי האבן געזאגט. אויב זיי וועלן אונז לאזן לעבן וועלן מיר לעבן, וועלן מיר האבן צו עסן. זיי האבן פונעם פסוק אז אפילו ווען ס'איז דא א ספק סכנת נפשות דארף מען אויך גיין צו א אנדערע פלאץ אויב ס'הונגערט. טוהן רבנים גלערן דעבע בעיר, וואס האבן א גיי פון שטאט א יהלך אדם באמצע הדרך. זאל א מענטש נישט גיין אינמיטן פון וועג, ווען שוין מהלך המוות איז מהלך באמצע הדרכים און די מהלך מוות גייט אינמיטן פון די וועג וכיוון דיעבד א רשות איינמאל מ'האט שוין געגעבן רשות האט שוין א וויזא מזגא להדיא גייט ער שוין בפרהסיא אינמיטן גאס און כאפט שוין קרבנות שלום בעיר אבער ווען ס'איז נישט דא שלום אין שטאט על די הארץ בצדי דרכים זאל א מענטש נישט גיין אין זייט פון די גאסן כיוון די לעצטע רשות ווייל ווען ס'איז דא שלום אין שטאט האט די מהלך מוות נישט קיין רשות מרחב מרחביה מזגא דעמאלטס גייט ער שנעל אין די שארט קאטס און גייט אין די קארנערס און ער גייט אין די אדער פעט'ס און די שמאלע קליינע וועגן. טוען רבנים דערמאנען געלערנט די וועד בעיר מען זאל מגיין פון שטאט עד יכנס אדם יחיד לבית הכנסת זאל א מענטש נישט אריין גיין אליין צום שיל שם מלאך המוות מפקד שם כלים מלאך המוות האלט דארטן זיינע כלים זיין עקס מיט זיינע טעיזערס מיט זיינע כלים כביכול וואס מלאך המוות האט באהאלט אין א שיל. אבער דאס ווענדט זיך נאר אין א שיעור וואס איז ערווענט, והנה מילה, אויב ס'איז נאר א, אבער היכדא לקרא בדתק, אויב א שיעור ווי מ'לערנט נישט קיין קינדער דארטן, ולא מצ ל ואל סור, און מ'דאווענט נישט דארטן קיין מנין, אבער אויב מ'דאווענט דארט מיט מנין, אויב ס'איז דא קינדער וואס לערנען דארטן אדער בחורים וואס לערנען דארטן, דעמאלטס איז די מעשה אנדערש, דעמאלטס קען מען אריינגיין און דארף נישט מורא האבן. טאן די רבנים דעמאלט געלערנט, כלבים בויכם, אויב די הינט וויינען, האהאהא, האט מען געלערנט די קינד, ס'איז דא אזעלכע הינטן, וואס זיי וויינען, עס איז א סימן אבער, אז ער מלאך המוות בא לעיר, כלבים משחקים, אבער ווען די הינט לאכן אליהו הנביא בא לעיר, איז א סימן אז אליהו הנביא קומט אריין אין שטאט, און ס'איז דא א אינטערעסאנטע זאך, ס'שטייט אז לא, ס'שטייט לא שכר כלב ושונאו, אז ביי די, ביי די בכורות דארטן, האבן די. מסכת כלב שנה אבער די די הינט נישט געבילט גארנישט סאו שטייט אז ס'איז געווען דארטן איז געווען א סיטואשען ס'איז געווען ביידע סיי אז די די די מלאך מוות איז געווען דעמאלטס דארטן ווייל ער האט געהארגעט אלע אחרות סאו וואלט געדארפט וויינען אבער אליהו נביא האט זיך אויך ארום געדרייט דארטן ביים פסח יא ביי יעדן איינעם ביי די אידן סאו נישט געלעכט נישט געלאכט נישט געוויינט לא שכל אז כרם שוינע בני ישראל האט דארט אין אשתו. סאו די דאגיס זענען זייער סענסעטיוו און זיי ווייסן, זיי ווייסן מער וואס א מענטש, זעהט זיך ווען ס'דא טרעדזשעדיס, למשל א ווינט אדער א בוים וואס פאלט אראפ, די דאגי האט א אינסטינקט, ער ווייסט נאך פאר די מענטש. זי האט א סיקסט סענס וואס א מענטש פארשטייט נישט. ס'איז נאך א זאך וואס רבי שלמה מערלעך זאגט, לערן דיך אויס פון די בהמות און אנימעלס, פון א דאגי קען מען זיך אויסלערנען אסאך זאכן אויכעט. א כלב, כלב איז כולו לב, ס'איז פול מיט הארץ. מען זאגט אז א דאגי איז, שטעל דיך פאר א מענטש קען אריינלייגן א דאגי, אונזער דאגי אין די טראנק, און ער קען פארן דעם דריי שעה, און ווען ער עפנט אויף די טראנק, דער אויגל קומט ארויס און ער לעקט אים און ער קישט אים און ער האגט אים און ער פרייט זיך, טריי עס מיט דיין ווייב, דאונט, דאונט, סא כ'מיין צו זאגן אז א דאגי איז איז קען מען זיך אויך לערנען זאכן אויך פון דעם, אבער דא זעט מען אז אז די דאגיס זענען א סימן וואס זיי קענען זיך זאגן, די צו צו די מלאך המוות איז דא, צו די אליהו הנביא איז דא, שוין, זאגט די הייליגע זוהר הקדוש. זאגט די הייליגע זוהר הקדוש ויקרא את עשיו בנו הגדול, און יצחק רופט זיין גרויסן זון עשיו ער וויל אים געבן א ברכה, דאיסקלא זאגט ער די הייליגע זוהר דאיסקלא מסיתרי דדינא קשיא, ווייל אונז האבן שוין געלערנט דאס אז אברהם איז געווען חסד, יצחק איז געווען גבירה, און יעקב איז געווען אינמיטן תפארת, סאו אויב מגייט גיין. וועסט אמאל געזען די די מעפ כאילו כביכול פון די ספירות, סאו ס'דא כסא חכם בינה, מ'גייט דאס חסד די רעכטע זייט, גבירה, תפארת, נצח רעכטס, הוד, יסוד, מלכות, סאו ס'דא די צד ימין און צד שמאל, סאו די צד ימין איז מער חסד, געשטימט, און צד שמאל איז מער גבירה, געשטימט. יצחק האט גענומען גבירה, אבער אפילו אין די גבירה אליינס איז געווען א צד ימין און א צד שמאל, וואס פון דעם האט יעקב גענומען די צד ימין פון דעם, וואס דאס איז געווען מער חסד געשטימט, א בלענד מיט גבירה, און עשיו האט גענומען כולו די לינקע זייט, ער האט גענומען די לינקס פון לינקס, און דאס איז געווען פול מיט דינים, און דעטס וויי ער איז געווען ביזי אייביג הרג'נען און טון, ער איז געווען עשיו. אזוי געשען עשיו, דורכדעם וואס מען פארשטייט נישט וויאזוי צו צו בעלענסן, וויאזוי צו בלענדן די מידות. סאו די איסקלא מסתרא דדינא קשיא וואס ער איז געקומען פון די פון די זייט פון די פון די דינם פון די פון די שווערע דינם פון יצחק און וועגן דעם האט ער אים גערופן גדול במידת הדין ויאמר און ער געזאגט הננו זקנתי איך בין אלט געווארן לא ידעתי יום מותי איך ווייס נישט די טאג וואס איך גיי שטארבן רבי אלעזר פסח אמר רבי אלעזר האט געעפנט און האט אזוי געזאגט ער האט אנגעהויבן און עס האט געזאגט, שטייט אין פסוק אשרי אדם עוז לבך, עוז לבך, עוז לבך, אשרי אדם עוז לבך, עוז לבך, וואויל איז פאר די מענטש, עוז איז שטארקייט, לוי פון אים, בך ליגט אין דיר. זכאו בר נש, וואויל איז דער מענטש, דער איז תקף ביי בקדשי בריחי וואס איז מחזק מיטן אייבערשטן, וישבי תקפי ביי, און ער לייגט אריין זיין גאנצע שטארקייט אין די בטחון אינעם אייבערשטן. ס'איז זייער שיין און וואויל איז פאר א מענטש וואס האט בטחון, ער גלייבט אלעס, די אייבערשטער וועט העלפן, אבער איך וואלט געוואלט מיינען כרני משול ועזריה, די סטאקפוי ואמרי בדש ם, כרני משול ועזריה האט אים זיי דעמאלטס געזאגט, מ'האט אים געזאגט מ'וועט אים אריינווארפן אין פייער אריין, האט געזאגט נע, די אייבערשטער וועט אונז שוין העלפן, מיר וועלן מיינען אזא מין בטחון, ווי וויאזוי זעט מען ווערט דארט אין דניאל שטייט, הן איתי אלקינו די אנחנו פלחן, און טאמער מיט אונז די אייבערשטער וואס אונז דינמען אים, יוכל לשז וינם, ער קען אונז ארויסראטעווען מגוי אתן נירן יקדתו, ער קען אונז ארויסווארפן פון דיין פלאקערדיגע פייער און מען ידך און פון דיין האנט מלכה פונעם קעניג, בשעת דארט קען ער אונז ראטעווען. אזוי האבן זיי געזאגט, דער אייבערשטער קען אונז ראטעווען אפילו פונעם פייער. סאו דאס שטייט אין דניאל. טו חזי, קום און זע, די אילו איש עזב, ס'וואלט געדארפט ארויסקומען א שווערע זאך, ווייל אויב וואלט דער אייבערשטער וואלט אים נישט געראטעוועט דעמאלטס און זיי האבן אים פלעין דאס געזאגט,

סאו מ'טאר נישט אזאנס טוהן, בלויז איש תקח ושמיה קדשו בריחו דלא יתקדש בעיני דקאי לא כמודו אמרי, ס'וואלט נישט ארויסגעקומען קיין קידוש השם פון דעם, ווייל אזוי ווי זיי האבן געזאגט אז די אייבערשטער גייט זיי היטן און זיי האבן נישט געהיטן, אלא כיוון דיודעי דלא אמרי כדקאיות אהדרי באמרי, אזוי ווי זיי האבן געכאפט און זיי האבן געוואוסט אז זיי האבן נישט געטוהן די ריכטיגע זאך, זיי האבן נישט געזאגט די ריכטיגע זאך.

סאו זיי האבן נאר קודם אודאי נישט געקענט עס ארויס ראטעווען אבער נאכדעם האבן זיי צוגעלייגט און אפילו אויב ער גייט עס נישט ראטעווען איט דאזענט מעטער אונז גייען מער נישט ביקן זיך מיט אים צו פארציילן נישט ווייל אונז גייען ווערן געראטעוועט אונז גייען זיך נישט ביקן ווייל מען טאר נישט ביקן זיך נאר אויב די אייבערשטער קען העלפן וואס ענינן דמילי אודה לו ליחזקאל אונז האבן געלערנט אז די זאך האט יחזקאל הנביא יחזקאל האט געזאגט פאר זיי אז מען זאל עס נישט מען טאר נישט דאס זאגן ושם איז האבן זיי געהערט וקבל מנין הקדשי בריך הוא און די אייבערשטער האט מקבל געווען. לא יזכם עלי. און זיי האבן געהערט אז די אה, די שמע און זיי האבן געהערט וואס חז ל האבן געזאגט און האבן מקבל געווען אז די אייבערשטער קען זיין עס זיי נישט ראטעווען, און נאר מ'דארף זיך מוסר נפש זיין, וגידי יקבלי אגרא, עס גייט זיך באקומען שכר, און די אמת איז זיי האבן זיך סומך געווען אויף א נס. אויב וואלט מען זיך סומך געווען נאר אויפן נס וואלטן זיי נישט ניצול געווארן, נאר וויבאלד זיי האבן צוגעלייגט דאס זענען זיי געווארן ניצול, וועגן דעם זאגט די זוהר אז מען זאל נישט טון און זאגן פלעין אה איך גיי יעצט אריין וואקן אין א פייער, איך גיי אריין וואקן אין א הייוועי, און די אייבערשטער וועט מיך שוין מציל זיין, ניין אוודאי די אייבערשטער קען מציל זיין, אבער מען טאר זיך נישט פארלאזן אזוי אויף דעם, ווייל די אייבערשטער האט באשאפן טבע אויך. און כדין ההדרי ואמרי און וועגן דעם האבן זיי זיך האבן זיי געענטפערט און זיי האבן געזאגט והיין לא ידיעה להבא לך מלכה. אלא לא יסתכל באנאש, א מענטש זאל זיך נישט שטארקן דיימא כי שבריחי ישזפינני און זאל זאגן אז דער אייבערשטער וועט מיך זיכער ראטעווען, או אי עובר לי כך וכך, אויב איך טו אזא אזא אזא זאך און אזא זאך, אבל ישבע תקפי בידי כי שבריחי זאל לייגן יא די שטארקייט אינעם אייבערשטן די סיי ארבייט אז ער וועט אים העלפן, כד אי אשתדל. בעין הפקידין, אויב גייט ער זיך עוסק זיין אין טוהן מצוות אין די תורה מיט פקידין דרייסא, אלא מאי איך באורך שור, ער גיין אין די ריכטיגע וועג, וועט אים די אייבערשטער העלפן. די קיום דעושה באנאש לזכאה, אזוי ווי א מענשט איז ער טוט זיך מטהר זיין, מסייען להם ודע, וועט ער אים זיכער העלפן, אזוי ווי עס שטייט א בורא טהר, מסייען עושה. און און שטייט א פורא טעם און פסחים, איך געדענק אז מיין טאטע האט מיך פארציילט, אז איז אמאל געווען מיט די סקלענע רעבע זכות צו גיין לייענען דער נועם אליעזר, און. עירפארט און ס'איז געווען עפעס א נייע זאך די עסקעלעיטער, ס'איז געווען א חידוש א עסקעלעיטער, אז קליינע רבי האט געזען דאס פרעגט ער מיין טאטע וואס איז דאס, זאגט ער דאס איז א ס'איז א טרעפ וואס גייט ארויף און מען דארף נאר ארויף טרעפן אויפן ערשטן טרעפ און ער שלעפט דיך שוין ארויף אויבן, פשי איך בין ממש מורא'דיג, מ'האט ארויף געטרעטן מ'קומט ארויף אויבן זעט מען אז די סטעפס אראפ, דעמאלטס איז נאכנישט געווען אזוי ווי היינט, היינט איז דא עסקעלעיטערס ארויף און אראפ, ס'הייסט עסקעלעיטער ווייל ס'הייבט זיך אויף און אראפ, אראפ איז שוין א נייע מאדערנע זאך, אראפ איז געווען די סטעפס אפען, ווער ס'האט געוואלט אראפגיין איז דאך נישט אזוי שווער, אראפגיין קען יעדער איינעם, האט סקלענער רבי געפרעגט און וואס איז דארט, האט ער געזאגט אראפ איז נישט דא, האט די סקלענער רבי געזאגט אה פארשטיי איך פארשטיי איך, הבא לטהר מסייעין עושה, ווילסט ארויפגיין? דארפסט נאר די ערשטע טרעפ געבן, מען וועט דיך שוין העלפן ארויפגיין. הבא לטמאי, ווילסט אראפגיין? פסחא לויט, די טיר איז אפן, די סטעפס זענען אפן, קענסט אליינס אראפגיין, אונז וועל דיך נישט העלפן. סאו, איז בוודאי כיוון דעושה באנשים איז טאקע איינער וויל זיך רייניגן, מסייעין אוודאי, נעם די ערשטע סטעפ מען וועט דיך העלפן, און בי ד איז טאקע אויף בעקיטשע בריחי די אי ישראלי דארף מען זיך יא מחזק זיין די אייבערשטער וועט דיך העלפן ווי איז טאקע ביי די ר' ישמעאל תקפא באחרא און מזחזק זיין מחזק זיין אין אים און נישט זאגן אז איך האב די איך האב די כוחי איך האב מיין אייגענע כח איך זאל מגבה זיין ווי עצם מ'דארף צוקומען צום אייבערשטן און וועגין כך וועגן דעם עוז לוי בך די שטארקייט דא דארף איך יא האבן די תקפנות די די אז די שטארקייט דארף איך פונעם אייבערשטן זאל מיך העלפן א מסייע נושא, דער מסייע נושא, דאס איז אשרי אדם, אוי איז לו, בח, דער שטארקער טון אים דאס זיך באנוצן דא, נישט זאגן, נע, דער אייבערשטער קען מיך העלפן, דארף איך אראפווארפן א קליף, ניין, אבער איך וויל מיך העלפן, איך וויל מיך רייניגן, איי וואנט היל, איך וויל קומען, איי וואנט דא די פירסט סטעפ, רבונו של עולם העלף מיך צוהן ווייטער, דאס קען מען יא טון, בגין כך, אוי איז לו, בח. מסילת באבובם זאגט ער די יאבד ליבק די כיאות בלוה הירא אחרא עס זאל טוען אין זיין הארץ וואס דארף צו זיין אין בטחון אן קיין אנדערע הרהורים אלא כהאי מסילא דאי מתיישבא נאר די וועג וואס איז שוין באזעצט און לעברא אריבערצוגיין בכל הסדר איצטרך הכא נמי מען זאל גיין אויף א וועג וואס איז שוין אויסגעטרעטן און מיט דעם וועג עט מען קענען אנקומען דבר אחר. נאך א פשט איז אשרי אדם עוז לב בך, עוז רעדט מען דא פון די תורה, כמו דעת אמר אזוי ווי שטייט השם עוז לעמו יתן, די אייבערשטער האט געגעבן די תורה פאר די פאלק, בגין דער יצטרך ליה לבר נש להיות עסוק באורייתא לשמה דקדשי בריחי, ווייל א מענטש דארף דארף לערנען די תורה לשמה, לשם פאר פאר דער אייבערשטער'ס וועגן, כל מאן איז עסוק באורייתא, יעדער איינער וואס לערנט תורה ווערט משתדל לשמה, און ער איז נישט עוסק לשמה, נאר פאר די אייגענע כבוד, פאר זיין אייגענע געלט, און פאר זיין אייגענע סטעטוס. טב ליה דלא יסבר אזוי שטייט שוין אין די גמרא, טוב שלא נברא, איינער וואס טוט דאס דארף לערנען תורה לשמה פארן אייבערשטנ'ס וועגן, מסירות באבובם, נאך מהאי מסירות באבובם, כמו דאתו אמר, סוי לי לרוחב בארובות בקע שמור, מען זאל לויבן דעם אייבערשטן וואס ער איז רוחב בארובות, דהוי הי' דאורייתא דאי ישתדל בה, דאס קומט מען לערנען אז די תורה וואס ער איז עוסק, זאל זיין די כוונה להרמה לידי קודשא בריך הוא, זאל אים דערהייבן, אלא מאי אולי חטיב בעלמא, ער זאל דערהייבן און זאל מאכן די אייבערשטער א השראת השכינה, ער זאל ברענגען אראפ די ער זאל ברענגען די שכינה זאל זיין זיין חשיבות אויף די וועלט, תוך אז זי קומען זיי יעקב, כל עבודה הוה לשמה די קודשא בריך הוא, אלע זיינע מעשים זענען געווען לשמה, ובגין כך קודשא בריך הוא ומאי תדר, וועגן דעם איז דער אייבערשטער געווען מיט אים שטענדיג, דלא עדה בעניי שכינתא, די שכינה איז נישט נסתלק געווארן פון אים, דא בשעתו דקרא ליה יצחק ליה עשיו בריי, ווען ער האט גערופן זיין זון יצחק, ווען יצחק האט געזען זיין זון עשיו, יעקב לא היה טמן, יעקב איז בכלל נישט דארט געווען אפילו, סאו ווען ער האט גערופן עשיו וויאזוי האט יעקב געוואוסט אז ער דארף קומען דא איבערנעמען די ברכות דא? די שכינתא, אוי דו האסט ליידער רבקה, די שכינה האט מיט דיר געווען פאר רבקה, ורבקה הודאה אצל יעקב ורבקה האט מיט דיר געווען פאר יעקב. סאו ס'איז געווען מיט אים א גאנצע צייט, האט אים פראטעקטעד אז ער זאל באקומען די ברכות פון פון יצחק. דרבי יוסי אומר, רבי יוסי זאגט, טא חזיר קומען זיי, אי חס ושלום, והי' זימנה יתברך עשיו, אויב וואלט ער נישט געהאט די הסגלת השכינה, יעקב, און ער וואלט נישט באקומען די מעסעדזש פון רבקה אז ער דארף גיין דארט נעמען די ברכות, און עשו וואלט ווען באקומען די ברכות, לא ישלוט יעקב לעלמא, וואלט יעקב קיינמאל נישט געקענט געוועלטיגן אויף דער וועלט, אלא מאם קדשו בריחו יהוה, נאר ס'איז געווען מאת השם אז עס זאל אנקומען דאס אז ער זאל הערן און ער זאל קומען אנקומען. וקולא באסריי עשה כדקויאוס און אלעס איז געקומען אויף זיין פלאץ אזוי ווי ס'דארף צו זיין, עס איז געווען אזוי ווי ס'האט געדארפט געשען דאס, אלעס ווייל יעקב האט געטון אלעס לשמה, און מילא האט ער געהאט די שכינה גערורט מיט אים, מילא זעהן מיר אז די סייקל פון די גאנצע היסטערי איז געשען ווייל מ'האט צוטון מיט די ריכטיגע זאך, אויב וואלט ער נישט געטון די ריכטיגע זאך וואלט מען געווען סטאק פאר אייביג. הלכה, רמב ם הלכות דיעות, המרגל בחבירו, איינער וואס קוקט נאך זיין חבר, פלעין כדי זיי קענען רעדן אויף אים רכילות. ער קוקט אים נאך און גייט, הא, האסט געזעהן וואס ער האט געטוהן? איך האב געזעהן, ער הייבט נאכצוזאגן זאכן, אויבן בלא עשה זה אויבן בלא עשה שנאמר לא עשה לך רחל בעמיך, ואף פי שאין לויקן עליו זה, אבן גודל איז א גרויסע עבירה, וגורם להרג נפשות רבות מישראל, עס קען ברענגען אז אסאך אידן וועלן געהארגט ווערן, וכך נסמך לוי, וועגן דעם שטייט נאכדעם פסוק גלייך נאכדעם לא שם את הדם רעך, זאלסט נישט שטיינען די בלוט פון דיין חבר, צו מרמז זיין אז דאס וואס ער קוקט נאך זיין חבר, און ער גייט אריבער רכילות, רכילות איז גלייך אזוי ווי ער וואלט געשטאנען אויף זיין בלוט און ער ראטעוועט, ראטעוועט אים נישט, נאכדעם ווערט ער געהארגעט, צייל מד מ עירך לדאוג ואדוני, ווייל ער האט אנגערייט אויף אויף אחימלך האט ער צוגעברענגט אז עס זאל אויסגעהארגעט ווערן די גאנצע שטאט נוב, די שטאט פון די כהנים. זאגט דער סעיף ב', איז היא רחל, וואס הייסט רכילות, זה שהיא טוען דברים, איינער וואס טראגט און ברענגט, ער הערט זיך וואס מענטשן רעדן, און ער טראגט עס ווייטער, והולך מזה לזה. האסט שוין אמאל געהערט דאס אז ער טראגט און ברענגט? ער טראגט און ברענגט זאכן? דאס רעדט מען דא. ער ברענגט פון איין מענטש צום צווייטן ואומר און ער זאגט כך וכך אמר פלוני. אזוי און אזוי האט יענער געזאגט אויף דיך. כך וכך שמעתי פלוני. אזוי און אזוי האב איך געהערט אויף יענעם. אף פי שאומר אמת. מ'רעדט נישט פון קיין ליגנט דא. כאטש ער האט געזאגט די אמת. הא רייזע מחריב את העולם, ברענגט ער א חורבן אויף דער וועלט, וואס קען ארויסברענגען נאך דעם שפיכות דם. יש אבן גדול מזה עד מאוד. ס'איז דא אן אנדערע גרויסע עבירה וואס איז נאך פיל גרעסער פון די רכילות. ווי בכלל לאו זה און ס'אויך ווערט אריינגערעכנט אין די זעלבע לאו פון עושה עליך רחם, והיא לשון הרע. ווי וואס מיינט לשון הרע? המספר בגנות חברו, איינער פארציילט שלעכטע זאכן פון זיין חבר, אף פי שאומר אמת, אפילו ער זאגט אמת הייסט עס לשון הרע. אבל האומר שקר, איינער וואס הייסט וואס זאגט פאלשע זאכן און מאכט אויף זאכן, איז נאך מוציא שם רע, חברו נקרא, ווערט אנגערופן א מוציא שם רע, ס'איז נאך א גרעסערע זון ווי לשון הרע. אבל בעל לשון הרע, אבער דער בעל לשון הרע וואס אויף אים שטייט, בעל לשון הרע מיינט צו זאגן ער איז דער וואס טראגט דער לשון הרע, דער בעל, מען גייט צו אים, נו האסט א גוטע לשון הרע'לע? נישט קיין גוטע לשון הרע, נישט קיין גוטע לשון הרע'לע. אבל בעל לשון הרע איז דער שיושב, ער זיצט, ער, ער, ער זעצט זיך אראפ ואומר, און זאגט, כך וכך עשה פלוני, כך וכך היה אבות, אזוי זענען עלטערן געווען, פריצטע, פראסטע כעלעם, כך וכך שמעתי עליו, און אזוי אזוי האב איך מיסע זאכן וואס איך האב געהערט אויף אים, שי', וואו מיט ווארום שוין געניי, היינטיגע צייטן איז עס מורא'דיג גרינג, מען גייט אויף א גרופ, אויף וואטסעפפ, אהין אהער, ס'איז מורא'דיג גרינג, ס'איז יענער, הע הע, מיט איין אימאודזשי קען מען יענעם אונטערברענגען. כך וכך שמעתי עליו וואו מיט ווארום שוין געניי, און ער זאגט אז ווארום שוין געניי, זעה הכסף אומר, יכרעת השם כל שפתי חלקות, לשון מדברת גדולות, דער אייבערשטער זאל פארשניידן די ליפן, די וואס רעדן גלאטע רייד, די צונג וואס רעדן מיט גרויסקייט, אמ ר, סעיף ג', אמרו די חכמים, אין ירשלמי טאקע, די חכמים האבן געזאגט, שלש עבירות נברא מן האדם לעולם זה, ס'דא דריי עבירות וואס דער מענטש ווערט באצאלט פון דעם אויף דער וועלט, ואין לו חלק בעולם הבא, און ער האט נישט קיין חלק אין עולם הבא, עבודה זרה, גילוי עריות, און שפיכת דמים, אלע דריי זאכן זענען מורא'דיגע זאכן, עבודה זרה, ווער גייט זיך אפילו טרויען צו גיין דינען עבודה זרה, אויף אזא מין שטראף? גילוי עריות, דאס איז דאך פאר די הארבסטע, שפיכת דמים? האסט שוין אמאל געטראכט פון הרג'נען א מענטש? שפיכת דמים? און געס וואט? די נעקסטע ליין, ולשון הרע כנגד כולם, דאס כאפט מען נישט, מ'זאגט עס אזוי שנעל, און ס'איז נאך ערגער ווי די דריי אלע, ווי אלע דריי הארבע וועיס. ועוד אמר חו מכל המספר בלשון הרע, איינער וואס האט לשון הרע כאילו כופר בעיקר, ער איז א כופר בעיקר, שנאמר, אשר אמרי ללשוניני נגביר, נגביר, אללא אקבאר, אקבאר מיינט זאגן שטארק, זיי זאגן אללה אקבאר, גאט איז שטארק, אדער קהל הגיבור, יא, אקבאר מיינט גרויס ביי זיי, אבער אגביר, לשון עיני נגביר, מיר וועלן זיך שטארקן מיט אונזערע צונג צו רעדן מיט וואס מיר זאלן וועלן, שפתינו איתני מי אדני לנו, אונזערע ליפן זאלן זיין מיט אונז, מי אדני לנו, אה. האלט אונז אפ פון צו רעדן וואס מיר ווילן, ווער איז א האר איבער אונז, קומט אויס אז זיי לייקענען די עיקר אמונה אין אים, ער זאגט אה אונז קאנטראלן אונזער ליפן, ווער איז אונזער האר, דער איז נאר באס, דער איז נאר גאט, חס ושלום, ועוד אמרי חכמים שלושה לשון הרע הורגת, ווען מען רעדט לשון הרע איז האט מען געהארגעט דריי מענטשן, הוא אמרו דער וואס זאגט עס, אזוי ווי מען האט יעצט גערעדט, איינער וואס זאגט לשון הרע ער הרג'ט זיך אליינס אפ, און זיין און ער האט נישט קיין חלק גענומען ביי והמקבלו נאט מקבל, פאר די וואס זענען מקבל לשון הרע, דער באקומט די זעלבע שטראף, וזה שאומרין עליו, אויף וועם מען רעדט, האסט דיך אים אוועק געהארגעט, יענער והמקבלו יותר מן האומרו, און דער וואס איז מקבל ווערט נאך מער געשטראפט ווי דער וואס זאגט לשון הרע, בקוז דו געבסט נאך לייף פאר דער וואס רעדט. מוסר, סדר הדרך ווייטער. לפי שהכניעה וריחוק הגאווה יד רחבים ליחד כל המעשים לשם יתברך, כניעה, הכנעה, איז זיך די אונטערטעניגקייט פונעם אייבערשטן וריחוק הגאווה און די פארווייטונג פון גאווה, יד רחבים דאס ברענגט דעם מענטש ליחד כל המעשים לשם יתברך, אז זיינע אלע מעשים וואס ער טוט זאל נאר געטון ווערן פארן אייבערשטנ'ס וועגן און נישט ווייל מענטשן זאלן אים אויסלויבן, יש לברר מידת הכניעה, לאמיר אביסל רעדן וואס עס טייטשט, די מידות פון אכנעה, אונטערטעניקייט, והיא שפלות הנפש, מען האלט זיך נידריג איבער זיין נשמה, והכנעה סאה, מען איז זיך מכניע, און מי את ערכו אצלה, און מען דארף זיך נישט האלטן אזוי גרויס, און מיין וועליו איז עפעס מורא'דיג שטארק, והיא מידה ממידות הנפש הטובה. די מידה איז איינע פון די גוטע מידות וואס א מענטש האט, והיא ראי' עושה סאה על העוברים, און די צייכנס קען מען זען פיזיקלי אויף א מענטש, מהם הלשון הרך, מען זעט, פון דעם איז דא צייכנס, איז איינע פון די צייכנס איז. איינער וואס רעדט ווייעך, און נישט קיין איינער וואס רעדט ווייעך, האט א ווייכע שפראך, א קול נמוך, און א שטימע וואס איז נידעריג ווען ער שמועסט מיט מענטשן, און מושל ביצרו, און ער קאנטראלט, ער האט קאנטראל אויבער זיין יצר הרע בעת הכעס, ווען ער ווערט אויפגערעגט, ארויסגעבן פון די כלים, טעיקס א דיעפ ברעט, און ער איז אין קאנטראל, ער קען עס קאנטראלן, ער ווערט נישט משוגע יעצט, און מיעט א נקמה אחרי חולת, ווען ער איז איינער טוט אים שלעכטס און ער קען נקמה נעמען, ער האט גענוג די מאסעלס. אבער ער איז ריסטרעינינג, ער זיצט שטיל, און יעדער ווייסט ער קען אין איין רוק אים אוועקברענגען, אבער דאס איז נאך זיין שטערקסטע מידה, ווען מען זעט אז איינער וואס ער קען זייער סאך, און ער איז שטיל, ער טוט נישט צוריק, דאס מיינט צו זאגן אז wow, ער איז נאך שטערקער ווי זיין שטארקייט. ועיקרא ויסודא של הכנעה, און די עיקר און די אמת'דיגע יסוד פון די כנעה איז, היא כנגד הבורא, זאל זיין אונטערטעקן קעגן דעם אייבערשטן, חייב אבן להתנהג בה בכל עת ובכל זמן, מען דארף אייביג זיין מכניע מיטן אייבערשטן, והנכנע יקראין בשנני, אין אונזער לשון אין לשון קודש איז דא אפאר מיני נעמען אויף די מיני מענטשן וואס זענען בהכנעה פארן אייבערשטן, ענוו, נבזה בעיניו, צניעה, דקה, ער האלט זיך צו קלאפ, של ריח, ריח נשברו, נדקה, לייב נשבר ונדקה, רך הלבב, נקי ריח, ס'איז אלעס לשונות וואס זיי האלטן זיך קליין, דברים יש, ס'דא זאכן, ס'דא אסאך זאכן ביים לעבן שיש חי בהם הכנעה לאדם נגד השם, וואס אין דעם מוז מען א מענטש ווערן טוטעניק, וואס טייטש די מענטש האטס קיין ברירה, מען ווערט אינטערטעניגט אפילו צו ער וויל צו ער וויל נישט, איז דא זאכן וואס געשעהן אין לייף דעט מעיקס יו אינטו דעט טייטל, האחד, כשיחלש כוחו מתניעותיו, א מענטש ווערט שוואך און זיין וו ו נעבעך זיין גוף קען זיך שוין נישט מער רירן, מפני חלאים צוליב עס קראנקע מזגים רעים אדער שלעכטע נעיטשערס, וחלשת הרכבה אדער שוואכע צוזאמגלידערונג, יקנא את לבורא דעמאלטס ווערט ער שוין מכניע און ער מיספאלט צו אים, שיהיה רופא חינם אז די אייבערשטער זאל אומזיסטיגע דאקטער ווי אכלי מאיר ווי רפאי און זאל אים שטארקן און אויסהיילן א שיינע יעדע צווייטע וועג כ ש צו איה פ ג מאוהביו און מקרוביו ס'זאל אים חס ושלום טרעפן א אומגליק פאר זיינע באליבטע אדער זיינע נאנטע או ירד מעל נכסיו אדער חס ושלום איינער פארלירט זיין פארמעגן כיוצא בו פלוצלינג אה פלוצלינג ער פאלט אראפ פון זיין בענקל אביסל ווי צער כל הבריות ליידער ער מוז אנקומען צו מענטשן איך אנדער פני השם און ווערט ער מכניע פארן אייבערשטן ויצעק אלעס און שרייט אויס צו אים וישמע קולו דעמאלטס וועט די אייבערשטער הערן אויסהערן זיין געשריי. ווייל ער קומט מיט א צובראכן הארץ, השלישי די דריטע זאך כשיחשב, ווען זיך בארעכענען כמה חובות עליו וויפיל ער איז שולדיג פארן אייבערשטן, והטובה שעשה עמו הבורא וואס די גוטס וואס דער אייבערשטער האט געטון מיט אים, והיה הי' הולך עמו בקרי במרי, און ער נעבעך גייט מיט א הארט הארץ און מיט א ווידערשפעניגקייט, יכנע זאל ער זיך אונטערטעניגן ויפחד מעונשו זאל מורא האבן פון וואס די שטראפן, ושב ורפא לו, ער זאל תשובה טון וועט ער געהיילט ווערן, כמו שנאמר ביי אחאב, הלא עשו כן נכנע אחאב, דער אייבערשטער האט געזאגט צו אליהו התשבי, דו האסט געזען ווי אחאב איז געווארן אונטערטעניגט פאר מיר, דער רבי וועל איך נישט ברענגען די שלעכטס אין זיינע צייטן, ברוך השם לעולם אמן ואמן.